Yindlu leyi yo saseka yi ta ku fanela kahle nkosazana. Oho yo, swa kahle. Oho dolara yin'we, tsana ri kahle ngopfu. Ingomu, yindlu leyi ya wena. Hooray! A ndzi tshamela ku lorha hi leswi. Ndzi fanele ku endla yini hi dolara ya wena? Mm, ndzi nga ku nyika yindlu leyi. ya wena u amukeriwile eka ntlhontlho lowuntshwa ndzi rhandza leswi kutani ndzi fanele ku susa thyaka hinkwaro ndzi lava leswaku yi saseka Zovor a banana! Jo, vona leswi! Kutani sweswi ndzi lava ku yi penda hi muhlovo wu tshuka lowu ndzi wu rhandzaka! Swa kahle! Ndzi tsakile ngopfu hi kaya ra mina rintshwa! Ndzi ta yi endlela mafasitere yo saseka hi ku pfuniwa yi tipenisele leti! naswona ndzi ni mianakanyo ya kahle ngopfu ya rivala ra mina ndzi ta penda makhadi lawa naswona ndzi nga tlanga hi wona nkarhi wun'wana ni wun'wana lowu ndzi wu lavaka vona sweswo ndzi rhandza ntlango lowu wu tsakisa ngopfu
oh,
kutani A yeni mahlweni Ndzi fanele ku cheleta ximila xa mina Oho! Yo! Ndzi ni murhi sweswi Ina, yindlu ya mina yi sasekile na mina ndzi ta sasekisa yindlu ya mina ndzi lava mpfuno wa wena hi xihatla xewani nkosazana ku vuriwa yini pinki a nsuku wu kahle leswiya i swa wena i swa yindlu ya mina swiendle swa nsuku ndza kombela oho swi le rivaleni ngosazana ndza sungula xo sungula hi fanele ku nokisa nsuku lowu hi ku pfuniwa hi xitiko kutani sweswi a hi pendeni lwangu yi ta saseka ngopfu sweswi a yi sasekise yi swigodo leswi swa nsuku ndzi ta swi endla ohoyo swa hlamarisa ndzi swi rhandza ngopfu ina inkomu swinene yima katsongo U rhandza yini ngopfu? Swo nsuku swi le rivaleni. Hmm. Hmm, leyo tshuka. Hmm. Hmm, murhi wa mali. Ndzi swi rhandza ngopfu. Ndzi ku twile, nkosazana. Sweswi hinkwaswo swi ta lulama hi ku ya hi milorho ya wena. Ah, swi hetisekile. Swi ringene, ndzi tsakile hinkwaswo. Kutani swi lulamile, nkosazana. Ah, phew. Eku heteleleni ndzi ta kota ku tiphina yindlu ya mina leyintshwa. Ah, Kambe a ndzi lavi vaakatiko lava karhataka endhawini ya mina. Kutani swi antswa ngopfu. A ndzi pfumeleriwanga? Oho!
Kutani hi fanele ku kuma ndlela yo sasekisa yindlu endzeni hi xihatla. Hmm. Yima katsongo. Oho, maphepha! Ni ice kilimu, inkomu! Oho, kokwana, ndzi ta teka xivoni xa wena hi swona. Oho, ndza kombela, ndza kombela, ndza kombela. Oho, a hi fambe. Uu, hakunene ndzi lava mfungho lowu wa patsu ni mabotlhela man'wana ya khokho. ஐயோ! Swakahle! Ule ku endleni ka yini? Ndzi ta endla tafula hi swilo leswi swa kahle ni chikigelo hi masokisi ya mina lawa ndzi ya rhandzaka ya nkwangulatilo. Hmm? Swi nun'hwela kahle. Kutani sweswi

Și Mila și Amina! Ndzi rhandza leswi. Yini? I mani a nga endla leswi emakhumbini ya mina kambe ndza swi tiva ku swi lulamisa a swi hlamarisi leswi ndzi fambaka ni swi tikara ndzi ta endla mbilu hi swona xana a swi sasekanga ngopfu Naswona ku ni ndhawu ya xivoni ekhumbini lerin'wana. Yo! Swi kahle leswi ndzi nga ni peni ya felt tip. Kutani sweswi ndzi fanele ku ti dirowela swilala. Hi swona leswi u nga swi pfulaka u hlayisa swilo endzeni ni teddy ya mina swi hetisekile ndzi rhandza yindlu ya mina oho yima ndzi antswa sweswi naswona yi leyi hari leswaku ndzi ta titwa ku fana ni hosikati xewani Ngoskazi. Oho! Hey! Ki yini leswiya? Oho, Britney, a swi hlekisi. Ndzi ta fuwa ndzi va Oskati. Kutani yindlu ya mina na yona yi rhandza vuchamiseki. Kutani xo sungula Ndzi ta andlala xiteve xo olova leswaku ndzi wisa eka xona ni ku sasekisa mafasitere hi makhetheni ya nsuku. Swa kahle! Rito leri ndzi ri rhandzaka ngopfu ku fuwa. Ndzi swi rhandza ngopfu. Kutani i nkarhi wo hlela wadiropo ya mina. Ina, hakunene ndzi lava ndhawu yikulu ya swambalo swa mina. Vona tintangu letiya ni hari ya mina xi le rivaleni. Oho, vona xifaniso xa mina i xin'wana xa leswi ndzi swi rhandzaka ngopfu. Oh, naswona hi mina ni jaha ra mina. Swilo swa mina hinkwaswo swo tisasekisa swi laha. A hi lulamiseni katsongo. Swahla Marisa. Ndzi fanele ku teka xifaniso ndzi xi rhumela eka Jane. Yima. Hmm. Hi swona.

Swa tsakisa ngopfu ku va ni nkhuvo. Xewani nkosazana, ndzi ta tsaka ku hlela nkhuvo wa wena. U swi rhandzisa ku yini swirhendzevutana leswi swa nsuku ni bolo ya disco? U nga vileli, ndzi thole DJ wa xiyimo xa le henhla wa vuyimbeleri bya wena. Ooh, a swi bihanga. inkomu ndza swi rhandza u tiyisile swi antswa kutani swi lulamile xewani munghana tsana enkhubyeni wa mina yo oho ku ni pongo xewani security vuyimbeleri bya muakatiko byi ni pongo ngopfu hatisani ndza kombela vona leswi xana leswi swi le nawini hi makatsongo hi ta swi lulamisa hi pongo ra yini leriya oho xewani ku hava vuyimbeleri bya pongo hmm, rula ku vuriwa yini hi mali xana u nga tsakela ku hlangana na hina

oho inkomu jane ndzi rivalele ndza kombela a yi ve vanghana hurey inkomu u nga vileli